Buna oroche nonya esegi ya- yarenge nonya moyio amoiterete nonya onyorete omogaka nsa iga Nsa nsa iga Iko ororo na rinde tokorora ng'ai agwo. nsa nsa iga, iga nonya omonyorete kabunirwe oo kanachirwe okogoro. nokoboko, na rimobooreti ng'a moire nyagitari.
Igo omongwana oyo ng'ai arwete korwa iga agacha komonyora? Eh, omongwana oyo iga iga iga arwete korwa aria, Korwa? korwa aria buna ebituma bire iga, Igo ebituma ebio tibiri nebiaye?
ne- ebituma ebi nebiaye, na omogaka niga iga are. Iga arigeretie eside ya moino gakore gakorema gochia, nabo amwagete iga arigetie gochia aria atari aware ee. Riu tata ominto akwerete mogondo, akwerete mogondo omonto amokenyete amokenyete, tore abana abake sana. Nintwe twogwetoma, twaretera tata kende, twamoa lakini nkosaba amasabo mobuchie enka eye, motokonye.
Kagenderete aria mogondo okwo aye akorema, koburugera ching'ende chiaye, omonto oyo iga agacha.

oirwe Nyagitari. Mogambi tari gocha teforongite arangerie ebarasa, kobeka ebarasa, gwata oboremo, kobutoroo emete yoo yaye eango yane na amatoke, aye namagoso amanene. Nigo twanyorete Tomasi aanachire iga omokono na omotwe. Tomasi iga are ko complain igaa omogongo.
Morigereria, naende rituko rinde ntoe gokoretera omogano korwa ase ekenyoro gekorokwa Nyambogo. Nyambogo erenge egotoka ime ya sub-location ekorokwa Nyambogo. Aiga ase location ya Nyamagesa, ime ye constituency ya Nyaribari Masaba, ecounty ya Kisii. Abanto abange mbamaete Nyamagesa nari rieta rire rinene sana, nkorengia Abagusii momaete Nyamagesa. Nonya onde maamama iga ase eng'encho yokorotota omogano oyomo ase omogaka oyomo abete kagosiria obogima bwaye. ase engencho y'ogotwara chingoma ase okorwanigwa noyo okageire koba omwamate eh, ase engencho y'oboremo. Aiga ase ndege iga ngotebiwa ng'a omwaka oyo iga nigo basinyaine na omwamate oyo iga ase engencho y'orobebe eh, kera omonto agoclaimwa ase ayio nkwaye. Oboremo bwabeire echanso y'abanto abange gosiria amagima abo. Nakore story eyemo omogaka oyomo mpaka bono iga are nkendwa emiaka etano na ebere, seven years, atanya koenigwa mpaka bono ase engencho y'oboremo. Inwe ekero korigia egusii abanto abange banchire oboremu kobua abanto, kare yarenge ng'a omonto nabo agwancha omonto omwabo goetania oboremo. That is why gwakanyora nonya ekero omonto agosira, omonto nabo akoretirwe o inherit that, eye etari gokorekana mono ase amatuko aya. Anyway, naende ase enki eye iga toramanye omogano kamili bw'omogaka oyo iga, ng'aki oborimo obo iga bwaretete eshida, ng'aki goikera bachete kwomana, nki giabete ororo, erio tomanye eh, boikeranu kegima omogano korwa ase efamiri. Naende iga iga na abana baye nabo bara, naboigo ngotebiwa ng'a omong'ina oye nigo asirete na omogaka one nere biokomeete ase enki eye iga, abamama tibachire ase obonge ase eng'encho yoko witness ring'ana eri iga, intwe tokore omogano erio tonyore oboene, na eki gekogera efamiri nere ngoteba ere ng'a Mbari koinyara eri banyore enchera ki barasiru eri koe nimu gakoira. Mark naye tinkorokwa rianso ase efamiri yaito kwane nabarabwo. Ase amarieta nkorokwa Dorika, Kerubo, Nyabwenge. Inche ninde nogokumi sana sana ase tata abairi nabasani mwatoikire ang'e mogaki nkobakera mbuya mono nabairi aba abanene bane. Toreteire rigomba rinene sana gocha ase tata, gaki inche bweka inde nyaroka, tata onsireire omwana oikire form four, yaani ekero nkoigwa naende isiko nkorangeria tata ominto akwerete mogondo, akwerete mogondo omonto amokenyete amokenyete, tore abana abake sana. Nintwe twogwetoma, twaretera tata kende, twamoa, rakini nkosaba amasabo mobuchie enka eye, motokonye na tata onkineirie abana batato abaiseke babere na akamura akamo. Ngwetoma nasapoti abana aba baminto abamura aba bane na my sister Omonene asirete. Inche nare gosaba mobuche amasabo motosire ase epili ya nyagitari na omwana one ngochia are form four are gokora buya akonyesokore yaye. Amokorete aya ase omochie oyo, arente oborabu, nare gosaba inche, inche oyo ngokwana torika nimbwate riyiana rinene ase tata ominto, otokonya. Tata ominto akore ase chiombe, akore ase chiombe onde mogondo. tari kwenda mochie bwa omonto arende ase omosani bw'amamate, oria basikaine obaike ang'e obatebie inde iga na iga ase efamiri eye yabo orimo tata ominto are innocent pi, tabwati mang'ana maange, nare gosaba gaki mongonyere tata ominto, epiiri ere nyagitari. 250,000, echi nechibesa gaki twonire kera egento ngorera tore, na omwana one kare esukuru, oyonde eiti, oyonde gaki gosini gokwana, abana aba baminto abakaba bamura bagwetoma, twareta nonya na endagera nyomba, tata ebamoitire oboyo oboremo bwaye, tari kende na oyomo okanyete, gaki ekenyoro ngosaba, lakini tore nyagitari. Inwe moikaransete kabisa, gaki rika mogokwanera naki tokomokonya, nonye na namariogo make iga okenyire ime oye are, ntonyoreti onde ogotoika ang'e. Abanyagitari bagatotebia, Naende morigotie ase eserekari, gaki ebakonye nonye babachaete muna nabake sana, motamboki rigetambo kera omonto oyio abwatwe. erinde abakonye, rakini rende ngosaba onye kenyoro gaki kera omonto akenyirwe mwatwara rigianda rinene sana ase ogokonya oyo oyoremo oyo okweyana tari oboremo mogoikaransa na mouwata. More gokonya tata ere are nyagitari, momosugurikere, yaani mware korwao mbi pi nonya na echibu, echibu, na abanyakenyoro, motebe gaki narure nonya na ikomi, namogoreire ebeni kilo, lakini ntonyore tionde.

Are paradaisi y'okoboka, gaki nere tente etauni y'Eberimante, gaki tabairi nabasani bagotokonya, tokumbe ntata gaki nande oria ore komokonya, gaki nande gaki timbwati kobua konde gwensi, inche nare gosaba buna mwatoikire ang'e iga, Nyasae obaseseni, naende Nyasae abamente, motosapotie ake gaki. Nkobairaneria mbuya mono na abamate aba batusurroundeti, gaki abategereri, motokonye, ntobwati nguru chinde chionsi, gaki.
Ase amarieta ngaki oboruko? Ase amarieta a Josphat Nyakundi Nyabwengi, omomura omonene bw'omogaka Thomas Nyabwengi Buruma. Omogaka Thomas Nyabwengi Buruma. Oyio ore omuse twabeire tokomenya nere gocha gocha korwa omong'ina oye asirete during corona time. Bono issue ya oboremo yachagete recent yairire almost two years, omuse agoclaim.

Abagaambi, abagaaka b'ekenyoro, abatureeti, na aba neamate ase ogocha gosuruisa eng'ana eyio. Igo isokoro yago oyore boruma, ekero agwate oborimo bwaye, nigo aatete oborimo bwaye obwo aete tata omino oyore Tomas, nabwo bwakunete asare. Abamura bande barabwo mbabwate abarembo bwabo gochia ase angao. Gochia ase angao, yeah. Lakini bono Tomasi, oyo ore tata omino, oborimo bwaye bogakunana noborimo boiga bwa bonsoti. Yeah, exactly.
Okay.
Bono aiga ase oborimo boiga bwakunana igaa noo omochando oba. Noo omochando oyo oyo noo eshida yachia gochera bono, Ehe. asee ogoclaim each other. Bono twerese goikera agwo bono, nki giachia koba ase oborimo bwonsi goikerana? Orobebu rwabo eproblem?
Orobebu bono rwatwara eproblem, omose akaimoka akarema, agaprepare abwo ase eboundary. agasimeka ching'ende chiaye. Ekero asimeka ching'ende chiaikire stage eria ya okoburuka, recently no arenge mogondo agwo kwaye nkorema arenge, nkoburuka arenge, omonto oyo iga okorokwa Nyabwengi agacha, bakang'ea gofight.
Nyabwengi oo ning'o? Nyabwengi bono nomomura bw'onso oria. Oyio bono ne ore endugu yaye. Nyabwengi agwo tari kwaye riri ase endugu yaye bono ateire. Endugu yaye egatokana ng'a arwarete, bono oyo agacha koba representative y'endugu eye yaye ng'a endugu yaye arwarete ache kobonwa behalf ase okorigereria oboremu obwo bwao. Nari akamonyorete omuse ekero are mogondo akang'ea bakang'ea gokora pi. Okay, toraike agwo. Bono gwateba ng'a oboremu obwo bwabeire bogotwara emechando ase emiaka ebere. Toiranga iga ase emiaka ebere nki kiarenge gekorekana?
Ase emiaka eye ebere.

compared na na bono iga egento kia kiabeire. At least bono ekero eseri yarenge gofuatirigwa, abagaka aba ngocha barenge, bakani omose, omose o cool, naende ba ba make efora bwende, naende still naende bairane ekera rigoso riabeire. Naende baikaransa. Bono rigoso eri narinde toramanya rigoso ki eri. Igo omogondo oyo iga omokomboa oino arenge ororo, orenge omochief, omochief o location ki?
Elocation sa Nyankunui, yaani Nyamagesa, Nyamagesa. Omochief o iga, omochief gose omo sub chief? omochifu by now engaki by that time he was assistant ere okomboete ase ayio ase ayio nere okomboete bono iga omochifu iga akomboete akomboete buna omokomboyia onde bwensi omokomboyia onde bwensi yeah tata omino oyio ore Tomasi nasimegete ebinto biaye agwo bakaba bagosumbuana na omochifu ase orobibo oro inki bagosumbuanera na omokomboyia.
Omusayi was complaining Okay. that chiguo osaririe orobebe Ebinto biaye.
ebinto biaye. Okay. Osaririe nonya na eboundary mpaka yaerire ngo he was complaining Mm. ase amatuko atari make. Bono omochigwa oyo agaika ase agotebera omogondo aa iga akomboete tari agorete.

amagocha kogenderera korema, na rieri bono konya omogondo oyio no relaxeti, omosera akarora takoganya, ere ase atagete gokora ebinto biaye na eboundary ase arocheterete, aga decide korema, aga prepare. Nkabeka ching'ende, erio chiegete estage ya okoburuka, bwaerio, bwaerio rigoso ase eploti eywo yaye ko- koburugera ching'ende chiaye, naria omonto oyo okorokwa nyabwengi, amoikerete abwo, mogondo bakang'ea gokora id. Ngoika tore ase nyabwengi, ase eng'encho omanyete iga agwo noo bono iga agwo noo omoerio. Totaraikera omoerio, igo aiga mogondo ase aye orobibe ndoro. Robibe ndoiyo. Na ase are flat. Ase are flat. Agosoa baka omochi bwa omochifu oiga ase akomboete naende agocha baka koinana. Kende nkeigo ekworokia ng'a aa nkwa abande na iga nkwa oyo. Ok,
ebitugi mbiarenge original, emetobe eria emekoro, emekoro emetobe eye emekoro aro timaeti exactly ng'a eyio achiete. Lakini eme ebitugi mbire oo bia emekabiri, ebi nasimegete inche bweka omonyene. Ase chiinchi chiria between eboundary Eboundary eyemo gochia eyende, nonya na abagaka ekero baigete oo na abagambi, mbamboreti ng'a ekero during by during the time kwarenge gosimeka emekabiri eye, how many inches gwatigete korwa ase eboundary gocha ase. Korwa eboundary gochia kwaino go kwaino na ko na gwonsotia I used to tell them natigete chiinchi inye korwa ase korwa ase omokabira.
Okay. Thomas oyo tata omino nki asimegete na omochifu nere nki asimegete?
Aa bono ase. Omusa asimete ching'ende, oyo oboremo obwe arenge apea kende engiya asimekire oo. Kende nkeiyo.
Igo agosimeka ba- bamoborie ng'a bono gwetaniri gocha gwaito. Mochibe oino amete ororo mpaka bono? Bono buna eprocess ya yogo yogoita omuse yaikerete, buna aiteti iga iga tokagenderera esuguri chiamatibabu.

esituesheni eyio bikosi omonyene oyo oyo okonyora ogokire omwase ataiyo akare nyagetari ase eserekari yamekirie edecision ya okorosia ase aya ase ba already ebarasa recent ri ekero tobwate incident eyio ya oborwaire ya okoumia kwa omosee sometimes i can say which is wrong. Ekero ebiina ebi konya bikogambwa back and forth ase emiaka eye ebere, Omochifu nere obwenerete kogaganya na amang'ana aya iga, ng'o ore gotenenera amang'ana aya iga kogambwa?
Ase amang'ana aya, Mm. ase amang'ana aya sometimes omochifu oyo ngocha arenge gotenenera Mm. lakini oba buna ordinary meaning iga abwo ng'a ere bono. Ase abwo naache buna omonto Omotegereri. omotegereri. Mbarabwo abaya barenge gotegerera, aba bare goikaransi, na abatuureti, gose. Abatuureti. Eh. Mm. Ekero bare konya kogamba-gamba igoro y'oborimo obo, iga buna aye omomura omonene ngotoga kwarengeo, Mm. inki eke iga kware korora bono aye ki- kebwate eshida? Okoonerwa, okoonerwa ngori, nkororokana kwarenge. Tatiga bono neri otari konyara go control esituesheni, eye nabo okorora ng'a iga omogaka oyo iga bono ngo anadhulumiwa, lakini bono ekero oroche efamiri eye ere ere ime ya eserekari, okonyora ng'a tobwati uweso ende yo go control esituesheni eyio. Nabo okonyora omogaka oyo akoba claimed. ng'a nomogoso, lakini ochi korere igaa bono omaete buna abaibori, nkomanya bare buya mono, otobwantu buna abana ase chiboundary chia chiarenge initially. Bono mo- o- eikere epointi whereby bono ogo- ogo- aye bono tokonyara gokwana ekero engaki ya eserikari yaye enke gocha abatureti, naba bonsi. nao neamate, because y'abatureti aba nabo barenge kobogoria echukumu koboko, ng'a intwe tomanye torobe ase rwarenge. Inwe buna abana mokonyara ko- komanya. Aya buna omomura omonene, I tried out of my best koboria ase ebarasa ekero baororeti eserekari, koboria ng'aki, abanto mbakwoteti ng'a Thomas buna tomomaete he was very innocent, amatuko aya tomomaete twamenyire nere buna ake gocha gocha buna akinete. Bono bakoyekumi ng'a how comes amang'ana aya agoikera. ebi biapeni chisegi Thomas tarenge style eye yogo yogo fight against chi boundary. Okay ah tata omino ekero are koirana bono ki efarasi yarire oiranire ekaga iga buna efamiri ngokwana mwarenge at least mwa obatebi binto binde bi igoro ya efarasi eye buna yarenge gose mwa mwa discuss as a family about ase ayio? Yea
anene buna efamiri ndatebe

Abanto abange babeire bagorusia obogima bwabo goetera chipaundari echi. Tiga tosoe bono ase rituko eri iga omogaka achete goitwa. Ng'aki rituko eri riarenge? Rituko eri omogaka iga aimogete buya, kare buya buna ekawaida yaye yarenge, okora ebinto biaye. It was a Wednesday, Tuesday, uh, yeah, Tu- it was a Tuesday, early in the morning as usual, omogaka onde akaimoka buna- buna nare- enaro yaye, nanarete kwerigeria, mogondo ngoenda are chiombe chiaye orenda, orisia, akagenda rituko erio abwo asa asimegete ebinto biaye mogondo kobirogoseria, akarema. Nabo akoenda ang'e the whole day ere ase a concentratetie ase chigasi chiaye, ase enchera eyio yaye anarete anarete ya okwerigeria, etomanyete ng'a omo omosaso akare na ebinto biaye agoko akare gokora. Bono onde taiyo oranyare ki during that time komo. Omoborie ng'a tiga gose gokora ki, ere bono okomotiga tiga akore ki? Amoe gane ching'ende chiaye akoburugera. Ching'ende chiaye akoburugera. Ekero orache otebe moe aka koburugera ebinto biaye. Ee. Te tigosi na bono okay nabo okorora consequences gochia bosio lakini bono tokamanya ng'a esari nero ekofuatigwa. Nonya korwa ase efamiri eyio, buna oira mkondo wa serekari nastahiri kufuatiri kufuatirigwa. Asiswa kagendererete aria mogondo okwo aya ko- korema, koburugera ching'ende chiaye, omonto oyo iga agacha akamoumera mogondo. Eriogi rika rigakwaneka. Ninyigwete from a distance buna inche omomura omonene ngatebia endugu, minyoka ango, omonto oikeire omusa aria okare komo ora orainekwa oye ng'a what's going on? The process endugu eye yaye ende narenge a distance, agocha goika aria nga nka make a decision ya okominyoka. Enyete ase omuse nkanyora omoicharasire are processed bono ngacha ko control late hours amoakire mpaka amorutire nse. Nario endubu eye yane yamegetie efollow up ya okorigia epikipiki okomobogoria komominyokia gochia nyagetari chuni. Ng'o oyo orenge oo? More korwana. Oyo nyabwengi oyo. Nigo bakorwana kamo. Omuse. Ehe. Kero gwaika ororo kwanyora nki, nki kwanyora oo?
Bono na- naikeire process eria mwakire amorutire nse, nka nkasoa in between go control bono. Kumbe no- nonya okogoro akamobunete inche ntamanyeti. Igo buna goika kwanyora omogaka inse. Inse nakobwate oria nakwerende nomoro, ngomotebia ise nafu, atagete komomenta. Atabaisia omogaka arenge gocha gokwera ase eboundary eye, tari ata Nyagetari, iga aria aria aria. Ngoteka over control, nari endubu eyio yamegetie decision korangeria, korangeria epikipiki bakomosapotia rende gochia Nyagetari echuni. Inche rikia omogaka abwate ekero okomorigereria ng'aki arenge. Omogaka namu oya namwagete akamobuna okogoro, riguga okogoro gogatigara korang'ina. Na omotwe namwagete ase ecoordination ya obongo. Ibe niyenyente aigete abwo mapema, kanga ataete gokorera omogaka oyo ata clearance. Nonya na okoegoseti taigoseti, taigoseti.
Physical appearance, taigoseti tarochi mpaka nkarora ng'a tai ibe niye omo- o- omogaka oyo ominto asare gochia ase omonto oyio arokanete koba tari mwanyabanto.

Mondo wa saa ikomi na mbili na nusu iga narenge nainche konya korisia chiombe nyore omonto ogoeta ogontebia ng'a konya tata omino maate iga abwo ngoitware. Nainche nabo natigete chiombe agwo ase narenge ngominyoka gochia maate, ngonyora omosee nabo araire inse. Gopuridi arenge ase omotwe, na abang'ina bande konya baikire oo, barenge konya baruete ekanisa gose ne ekwaya barenge. Ngatekia edisisioni ya okorangeria epigipigi na koraa na koira omoseee mpaka ichuni. Ekero twamoika ichuni, nabo abete admitted ichuni erio tuesday until until wednesday. Nabo abete oo one week and one week and two days bamoadmitete ichiko nigo abwo, bakonya komosugurikera. Bono ekero achia goikaaa wednesday nario musa develop ebigoti bia nsa kobimba, na endagera yanga gosoa, togosaba erifaro gochia nyagetari ng'a oo erabake okomokonya. Nario batatomino barabwo, nagotoa erifaro. Togoikia omuse nyagetari iga agwo, bakomoadmit, erio yarenge Friday na yesterday yarenge igoro naria abete gagotonyora. Omuse nabo abete kagoitwa na oyio baroka nyaboingi onsi odi. Goetera amacharo ayio amoete, naro abete kagokos ogokwa kw'omonto kwa tata. Inche ebi nomomura oye, egento gioka nagani, na oboene bw'ogoitwa gwa tata botogekane buna aitete. Ekio kende ki nasabera eserekari, ebe kegotokonya, oboene bobe bogoto bogotoka, tonyore justice ya tata buna aitete. Na onde otori onde otorigereti twasabire oo. Obokonyi, Epiri ya Nyagitari ero nere igoro, monyore koba bagotosiira, tonyore tokoenia omosie na amasikani. Ayio naro nabe kingosaba. Nakire mbuya mono ase ogotara esegi eye. Nyagitari mogaka nagotebie kende igoro y'amang'ana aya. Omosie nanyeresete buna yarenge. Naki agogotebia?
Gantebeti iga arenge ase koburuka ching'ende chiaye. Kare ororo, nariaigwete ng'a nomonto omoake omoto. Omongwana oyo iga iga iga arwete korwa aria, Korwa korwa aria buna ebituma bire iga, igo bituma biri nebiaye.
ne ebituma ebi nebiaye, na omogaka niga iga are, iga arigeretie eside ya moino gakore, Gakorema gochia, nabamwagete karigetie gochia aria atari agwea. Harakati eyio karigetie gochia konyora nyabwengi oteneine next nase are lakini are ne ne ekerochi. Nario atamete gosoa gochia ebituma ime, nere gositura ago. gose naikio onye nyagweng'ina riria amonyagete gocha ang'e ne na gocha ang'e nase are, na komobwata buna namobwate esati, na oyo nabwate obokombe oredi ako akorema. Riria a- aba buna nkominana bare, nyagweng'ina riria aimogetie omoro orenge inse na komoaka okogoro, omoa omose naria araire inse, riria aragatie arara inse akonyekorera, nyagweng'ina riria abogoretie omote onge ekerochi. Okomoaka okoboko, nabo anyeresete iga ere.
Omorwoti omonene nateba ng'a abagaambi mbachete bagaate oborimo rogoro agwo ase omogaka omino arenge. Aye ng'aki kwerete ring'ana erio?
Ring'ana eri nabo naigwete lakini igo naroche ng'a mba- mbatoturite ti fair.

na oyokorokwa Nyabwengi Osodi, nabwo baare gocha kogambwa. Bono ogosaba kwao nkorukia oko iga. Ogosaba kwane, oboene bwa Tata goitw boma bogokonye, totagete justice ya Tata buna aitete. Ee, omonto natwera rigoso rikogambwa kotini, tari okoimokia egetambo kero na gochaka komokenya. Ee. Abanchwa abarigereri, Egento naganire motosapoti, egento egetang'ani na amasabo gocha ase engo eye, ebiri ya nyagetari buna yachiete nabekeretwe embeo for three days, nege nari ICU iga ere ebiri iga ekogenda igoro, iga erigereretie ang'e elfu mia mbili hamsini, engo eye buna tore iga iga ntobwati konyora konde gwensi, na oyio otokorerete ekebeyi tarache korespond atotebie inche rende yonsi.

Tari konyarekana igo obweene bw'omogaka bware koratoke otomanya komwene.
Gose oyokorigeretie oratake go support enka eye iga maybe nabo korwa enamba eria mokagerete ng'a abanto barachane contribution to gose oyo oragani kogamba nainwe eyara kwane nero.
Enamba eyio iga ere.

Inche noigwe omosubati, inche naikire iga ase enka y'eango yane gosira, number one, inche bono nkorara amo, number one nkorakwanere omogambi, ekenyoro egechorete omogambi ase okogayana amang'ana. Nabo oranyore number one oyo nabwate amagoso gose oyo nabwate amagoso. Number one, ekero eyango yane yakenyanetwe, omogambi tara take any opportunity ya ogocha korora enka eye naki inki bare kobuna, ase eng'encho eyango yane nero nabo are gocha abore inki bare kobuna. Yare koba na omogondo oyo bare kobuna bagaka ba ekenyoro mbaro, bare goisaransa batatue eng'ani eye. Lakini bono omogambi otekire jukumu naende na omogambi omonene. Eango yane ere nyagitari ebekeirwe embeo, igo abwate oboremo, tari aacha nomonto oyo obekeirwe embeo maybe okwete, igo arache yo obwate oboremo, na kwa oria ore moyo pore. Bono inche nkoboria munoo omwana bwa omosubati gocha ase enka eye, egasi ya omogambi ninki? Ase omogambi nigo aro ase okogayana abanto na kobabeka amo batware obwanchani. Omogambi nigo aro ase ogotoma omonto akenye omonto, oyo nomogambi otomete omonto akenye eanga eyane. Ekero amokenyire naende akamoirera richibo naki, nakorire egento keria gwantebetie, omonto oyo moganye chidakika inke ngokwane. Korwa bono buna naikire iga ase ekenyoro kia Nyambogo, tinarora mogambi, tinarora omotuure, tinarora assistant chief, onde bwensi gocha koa efamiri eye pore, gose gocha kobabeka amo koba onye naki yarenge. Igo aya namagoso amanene sana omogambi okorete obwenerete goika nonye ngocha ase enka eye, tobwaterane ase are bobe tosabane rende amaabera aikire koba. Obeke abana aba amo orete obwanchani nyuma eanga eyane etarasira. Bono nkobasaba ase tore motokonye enka eye ere inse sana, mong'ina taiyo na anga osirire kende engiya otobwate na anga yaito erwarete. Bono oyo otoroche aa aria nabo ogotokonya kende nonye na ase endagera teiyo, kende gionsi tikeiyo ase enka eye nabo mogotokonya, ekero Nyasae abasesenirie mogenderere gosabera enka eye. Inche nebwate emechando emenge mbuya mono. Riteta riane nkorokwa ase ekeriogendi onde ri, Oyosirie neango yane. Iga nare koboria gose ngokwana ekerango are korwanigwa gose keragetwe ne ekasinio yane. Ekero barwana, omoitere. Oirwe Nyagitari. Mogambi tari gocha teforongite arangerie ebarasa, kobeka ebarasa, gwata oboremo, kobutoroo emete yoo yaye eango yane na amatoke, aye na amagoso amanene. Nare gosaba, esirikari tiga efuatirie, na omonto oria omwagete, onye ndiyo okobua, agaramie kera egento. Egekoera amang'ana onsi buna ere onyarentire, nabo nabwate amang'ana aye.
Inche ngoro komerike monto, omwana oyo ominto maremu maremu nere ngo okondu nyuma, ekero andu nyuma nachete komorora jioni, ekero nachia komorora jioni, nanyora omwana oyo ominto aitire obobe. Aitire bobe, nkoboria inaki barenge, nkoboria omogambi naecha bagongane yaya omogambi taracha. Gaki mwarenge gwancha, gaki esirikari, gaki motobwati ase, gaki motokonye, omochie oyo torabataka, ng'ina ng'ina abana aba asirete, abakorirwaneria obotaka bwabo. Onye oyo nere omokungu nere omosacha, omwana oyominto korende onyuma nere omokungu nere omosacha, nere obakonya okonya korwania abata abana aba baye, natigeire abana chi abamo e bechinyaroka, omwana oyominto nere okonya gokora ebinto biaye ebiticha biaye onya go korageria abana. Gaki mwarenge gwancha, abagambi, aba esirikari. Etobwate sigaki etokonya abana aba abare abataka mbari koinyara mbainyare, nonye intwe tore abataka ntobwati kende tokobakonya, gaki mwarenge gotobwati sia kera egento motue, ntobwati ntotwara bituma ntobwati nyore kende buna bono bare nyomba kende nkeyo bagocha koria, gaki mwarenge gwancha abanto baminto ense yonsi. Gaki motokonye, motobwatie isi. Noro bono epili erache ebenyagitari ne enyinge, gaki abanto baminto gaki tobwate isi nyore esirikari etobwate isi. Gaki ntomanyeti, gaki twa motwekire egento gaki ntobwati kende.
Marieta, Erastus Ombasa Boruma. Igo narenge nyomba, nigo ndwarete pressure na nka omo- omoyo onde agacha, omwana agacha agateba Tomasi. iga iga are inse, tokaminyaka tokaminyoka toka tokamorora. Nigo twanyorete Thomas anachire iga omo omokono na omotwe. Thomas iga are go- go- go complain i- iga mogongo, bono toka abana bakarenchi agendeeee. agenda echuni. Ekero agendete echuni, omwana oyio ochete nkamoboriaaa Thomas tatendiri, bagateba ng'a yaya iga asibetigwe omotwe.

Egekogera naroche ng'a Thomas aria yake sionsori. Ekeroooo igaika rituko moiso onde. bakamotransfer gochii gochia Kisii. Kisii tokirete endagera egasinya. tokaria togasinywa ng'a inki kiabe kiabete. Bono ekeroooo abana baicha bagateba ng'a mosubati bagataka komoo komotebia. niosi, lakini bakamobisa gekogera timbwati nguru naende agacha bakamorifereria ring'aa. Tomasi okwore. Bono nkoboria eserekari nero? Eserekari nero? Bono ito togwetachera intwe tweka, abanto bamobutoire

obonene na togosaba Omonene atobwate ase, Omonene atobwate ase naende Tomasi abekwe. abekwe naende agwe pahali pema peponi. Asanti.
Pole sana omogaka, aye naye omomura omwabo Tomasi, inwe mweka babere more? Nere ogokobwatia? Ee, ne- ninche nkomobu- ni- ninche nkomobwati. naye kom- nere- naye komobwati. Ee, Okay. eh, Ase aye iga igoro iga iga ase bakobuna oborimo obo iga, eh, especially niye ase aye ng'aki onyimaete. tinarenge oo, Mm. narenge Mombasa.
Okay. Ai- nkacha korwara. Nkairana. Bono ekero nairane nairana naribu nanyorete ba bagoteba ng'a Thomas nomogoso. Bono ekero bamoitire.

Iga no ebitina bichakirete bia onso onye nyabuya nki onsoti na Thomas Boruma. Oborimo obo oino oborwete korwa riko buna twacha. Oborimo bwaito oborwete korwa rogoro buna twarora korwa emokorogonyo oria iga gotirimboka gochia maate buna.
Igo boa.
Igo twarekareti eh, igo bwae bwarenge aa Mm. igaa mokabi esimegeti gocha gwaito ime lakini noo bwarenge iga iga, Mm. gose korigeria bono buna abachete mogambi buna achete Mm. ah nabo okorora nabo okora ase asimeke Mm. ase asimekerete which means omosene ere mbamomegete gocha Mm. gocha maiga Mm. nabo bwarenge aa

Agwo Sarai arengeretie ng'a bamoriananeti. Abamoriananeti koreng'ana buna aroche korwa kare buna bware. Okay, toende ase egasi ase eria yarenge. Igo ching'ende echi nere osimegete. Ekero are gosimeka abana mbacomplaineti,
Tindochii onde ogocomplain igoro ye chigosimeka ching'ende aba. Mpaka o- ching'ende chiasimekire mpaka chiaremirwe. Eh. Ah, buna oroche, nonya esegi ya- yarenge, nonya moyio amoiterete, nonya onyorete omogaka nsa iga, Nsa Nsa iga. Iko ororo na- na tokorora ng'ai agwo. ensa ensa iga, iga nonya omonyorete, kabunirwe oo, kanachirwe okogoro. nokoboko, na rimobooreti ng'a moire nyagitari.
Igo omongwana oyo ng'ai arwete korwa iga agacha komonyora? Eh, omongwana oyo iga iga iga arwete korwa aria, Korwa? korwa aria buna ebituma bire iga, Igo ebituma ebio tibiri nebiaye?
ne- ebituma ebi nebiaye, na omogaka niga iga are. Iga arigeretie eside ya moino gakore gakorema gochia, nabo amwagete iga arigetie gochia aria atari aware, eh.
Oboremo obo iga bore moino aa, obo ase egati eke, na echaye eye, neya bw'omongwana oyo, gose neya momura oyo omwabo? Eya momura omwabo okorokwa omari, eh.
Bono ere aro buna omonto otenenerete. Bono timanyeti iga atometwe, bono nabo ntamanyeti ng'a nairwe, rakini omonto oro nomogambi, oyio ore ase oyio oyio okorokwa erikiotiso, Omogambi nere nere asubete ebituma okorema, bibiri. nere okorema, Eh, eh, okay.
eh. Bono ebituma ebi iga bi- bire magana ebiya ebi omogaka. Ebi nebiyo bia omogaka, Eh, ewe ore omogaka buna agoteba oborwete ase omokabiri oria, Mm. mpaka abwo ase aigeti, omokabiri ore korwa aria, Eh, mpaka goikera abwo mpaka nare iga nase. ase are emetwe goikera iga. Eh, Eh, babere bakomounereria, bono Ere konya nigo akoremoikia. Ng'ai oborimo boigete gochimata eeri? Gochimata eeri borimete boigete aari ase efoundari eria etiirete gotiira iga. O ase eboundari eeri moino aare? Ee. Okay. Aah na aria gokigasa omokabira oria okare aria? Ee. Iga gotiira gotiira mpaka rugoro? Mpaka rugoro. Aah, we, bono buna omogambi achete ebagaata. Iga ase babegete ebinto ebi gotirimboka nao babegete Iga bono. nao omogambi atebete, Eh. Bagaata bagaikia, ntwarenge okwo bagwata. Koenda koenda bakamama Koenda ati. koenda, lakini gochia aria mbasoete ebituma ime iga, Eh. bakaamba koenda aria ase omokabiri oria ore. O bakamba koenda gochia gochia aria. Eh. Atotirimboka aye.

Agenda aria. Bono mokairana iga.
Eh. Bagateba bono ase aiga na nkwabo. Eh. Mm. Bono kuringana nainwe more satisfied igoro ering'ana eri? Ntori satisfied.
Mm. Totagete eh ng'ani nokonyarekana rayo otokonya tokonye randi sieche enyene eche komanya ngai e boundary eye ebererete nari toraisaneke ngai e boundary eye. Mwaka nabwate title deed? Moaka konya taratwara title deed lakini nero oya tata omwabo oyio omanyekanete buna Boroma. Iga ero nkorokie ere boundaries boronge. Konya twabekire omobango korwa maega gwokokora evaluation erinde kera omonto anyore etitle deed yaye Mm. ase abamura aba bane ba Mutation. Moaka Boroma.
Eh, Okay. eh. Monche morigereria bono nabo okorigereria ebiga ekero biabutoretwe iga. Igo bono mogakonya goteba avocado eye neyaye. Ekero are gotoka moyo Abukade inche are koba yaye yarenge ere obande, kuringana nenchera ebwatire. Eh.
Naende yabeire for for almost twenty twenty years Mm. esimekirwe ere iga.
Ewa. Monche omorigereria naro ayio korwa ase ekenyoro eke iga kia Nyambogo eke gotoka ime eye elocation ya Nyamagesa. Nyamagesa nigo egotoka ime ya Nyaribari Masaba. Ime county ya Kisii. Ah, nintembe sana komorigia omochief nere arue eside yaye story onye karanche nabo igo korwa ase omochie oyo igo onde ase oyo igo okageire kotwara esegi na oyo iga amaremu eri nere toigwe chinsemo chiabo chie story ne chire chichiga tochiandare